Nde gusta la idea? Che túa? Ke kilómbo la che rekove. Péro ánte ndaha'éakue tánto péicha. Che ndajeruréi la pizza. Péa ha'e la calle Red Ledge 748. Nde piko la karai Merchant? Che ré la Merchant, péro che ndajeruréi ko pizza puerkésa. Ha omaojerureka upéicharõ. Che la jeruréakue. Piña ha aceituna. He'ẽ ha ijuky. Maiko nde? Ha mba'e la japo la chero. Okái la jorilla. Eh, hi'a ndokáira. Nde, socio, pe tanahai la otra vez jaguague pe baraja nunca da no se Bueno, eh, eh, era nada cua. Aguille. Eh, nde, socio, antes que japo hese algo, ikatu eme'ẽ che propina. eh, Jarem, Jajéma, guái, guái Wilson. Eñatendemi, ndaiporimo'ãi propina. Ndajui hesehápe. Aju nderehehápe. Oho, nde, nembojarúta che mo'ãche ra'e la. No, ne'írã opa nendivéi. Anive eipuru umi osãingóva nderehe. Nde ndaha'éi peteĩ kandelauro ha name'ẽvéimande la nde billetera. Ikatúta eme'ẽse che tarjeta pe cooperativa. Ajapypaitéta la ne mbarakaja purkesa. Mba'éta rere, che ndarekói mbarakaja. Ha mba'eichagua yvy ári la ĩa baño pe entonce. Eh, oime. Pejemína chéve. Mba'éicha naiporãmo'ãi la situación? Ja'u ramo pizza. Sapy'arei ndaikuaái Megan Oflosky-ve. Megan Oflosky o Orrosky, ha'e porãvio. Oima. Ha'e si ndaikuaái. Jeremy, Oime peteĩ grúpope okovráva ombopotĩ haguére héntepe, ha Megan ndaha'éi la iplataitereíva, péro por suerte ho'ũ la che korasóme. Eiko hapykuéri la menasa hasy, péro hasyve ko kyse oikéro nde ajurakuáme. Upéicharõ anive eiko hapykuéri. Ehendúpa? Oĩma che ra'a. Emondýi? Mba'e. Upévante. Sí, upévante. Oĩmíla nde rova che añemondýirõ. Nde kuimba'e ejapóta kuri aky jero. Che korasõ hu'ũ ha'e kuri. Ave! Tohectoha ndéve, emañárõ jepe hese michĩmi, eikuaáta rekoha peteĩ korasõ hatãva che ma'ẽraicha he'i. Che tie'ỹ lénto mara'e. Tekonaha ningo. Oĩma. Jaha jeheve. Péro ke gigante rovata avy. Nde, rohendupágo hína. Apu'ãta mango. Ke ñemotĩ. Epyta che ápe ndakapérõ. Ha'e porã ko nde kuri Deadpool. Mba'éta la ne provléma, taiko ipota rembyepotĩ che sapatu plantíllave. Ko'ág̃a lo ove ajaháta chendive. Eharõ misa poete. Che ndahamo'ãi la X-Men rapykuéri. Ha nde hína? Negasonic Teenage Warhead. Negasonic Teenage vai gopea, mortal la nde réra che ra'a. Tekokune kuña rae. Ha nde piko iguardaespalda? No, che abuelita. Ha jepa la X-Men pegua he'i pende peju haguã che rendápe. Ha jepe upéicha. Ha mbaoreko upéva piko. Nañe'ẽi nde Negasonic Teenage Warhead. Na nde rerasy upéicha Francis? Jahápy. Pe mañána cherehe, che peteĩ mitãkuña'i gueteri. Chéko naiméiarã kuri ko'ápe, aí'arã ótra párte. Chéngo che akã rãg̃ua mbykyse ha nañe'ẽmo'ãima avépe. Ko añe'ẽrõ ha'éta mi kósa ndepicháva. Ma'aite ajapóta. Ekirirĩta o nde argélta. Ekañy oipo'óta. Péa re'u! Anive ne mitã'irekóti. Eju orendive ha méta nde tĩi sapíto. He'upána nde sapito de chocolate. Péicha ndoja'éiva. Mba'érepa nde kañy hi'águi. Legálgo ha nde amo tipo desastre ojapo che rováre. Ha'e orregláta ko che problema. Ha ja'esérõ g̃uarã, mavére ndoikói mba'eve. Upe apetýpe oimo'ãikuri ijaju mbogue. Eñatendemi. Ndéiko ndaha'éi'arã upéicha. Jahápy. Osino jaha ja'u chokolata. Ohókante! Ndéiko peteĩ superhéroe. Che rendumi. Ajedesidi ove añekonverti peteĩ superhéroe ikaracha'ípe. Che oĩ aháta pe akã perõ rendápe, pe oĩva pe mansiónpe, ha ha'éta chupe, Aipurúta nde guýi nde sílla de ruédas, aguapy hag̃ua pype. Osino! Amondóta nde peteĩ solisitú de amista Féisbucpe. Mba'ére chupe. Óla nandegustáiramo. Eikuaa mba'épa. Roguapotĩta. Reikói Féisbuc. Nde. Ekirirĩ ne'ẽme upépe. Emañamíne karácha. Ha ndéma ñaporã avei. He'úma Uller.